Ule chi bawi vek ule. Tumtum chu WhatsApp Messenger a thil awm tar chi hrang hrang te i han bih chiang leh teh ang. Tumtuma WhatsApp Messenger a thil awm tar kan bih chian tur te hi add message, chat transfer, search for settings leh missed call red colour tih te a ni a. a hmasa berah chuan add message chungchang hi hi an bih chiang dawn teh ang add message chu hetiang hi a ni whatsapp media kan forward dawn khan message kan add theih a kan message kan ziah belh theih a ni entir nan he thlalak hi kan lo forward dawn ta a he laia forward icon hi kan han hmet ang a. chuanin hei vei hi add message tih lo lang ta a chuan add message tih kha kan zuk tik ang a kan duh duh caption kha caption awm lo pawh kha ti hian kan duh duh kha kan ziak chawp nghal mai thei a ni kha message kha kan add thei a ni kha media caption awm lo kha ti khan add message atang khan caption kha kan ziah belh thei a. Tikhan kan han forward khan a caption kha message kan en kha hian a hranin a lo awm ta bik a ni caption awm sa pangai ang chi hi kan han forward khan a media leh a caption kha ti hian a inkawp ta vek ta a ni marawh chu add message atang kha chuan caption hi a ti hian a hranin a awm ta bik a ni a caption en a. awm sa pawh kha kan forward dawn khan ah forward icon kan han click chiah khan helaiah ah x hi kan zu click anga chuan tikhan a caption kha a bo anga chuan add message atang hian-- tikhan message kha kan ziah belh anga chuan tah hian khan an forward leh chin anga a caption awm sa kha hei hma kan forward tawh kha awm tawh lovin kan ziah belh kan add message a kha tih hian a awm ang a mah chu kan sawi tawng ang khan a kan add message message kan ziah belh a kha tih hian a caption nena inkawp lo khan a hran in a awm tawh thung dawn a ni. a dawt leh ah chuan chak transfer chung chang hian bih chiang ve leh thung ila phone thar kan hmang dawn a chu kan phone thar ah chuan kan whatsapp chat te leh kan star message te bo lo va ang ai a awm tir kan duh chuan in google drive a back up phut a khawtia kan back up te kha restore leh thin a ngai thin a. Amer chu ka ti ngai tawh lo khanin tunah chuan awlsam takin kha kan chat kha a transfer theih tawh dawn a ni. Lottery ah hian ka han hmet ang a, chuan settings ah chats ah hian kan lut leng a, transfer chats tih ah hian kan lut ang ah chuan start hi kan click ang a, WiFi on a ngai a. continue hi kan click anga chuan wifi kan on anga internet kan connect phawt dawn a ni chuan kan han start anga chuan qr code scan na tur a lo lang anga hemi chat transfer tur hi chuanin hmasa berah chuan kan phone tharah khan whatsapp -- kan download phawt ang a chuan chu kan whatsapp a chu kan phone number kan hman lai tuna a hluia kan hman lai kan whatsapp number pangai khan kan register ang a chumi zawh ah kha kan whatsapp kan phone thar a kan whatsapp register thar ah khan kan whatsapp code kha kan han hmet lang ang a chuan in he-- kan phone hming atang hian in chat transfer atang khan kan lut ang a chuan hei hian QR code kha kan scan ang a kan phone thar a nih kha he scanner in a QR code a hmuh hun ah khan in kan phone hlui leh thar kha kan thlun zawm ang a chuan kan phone hlui a kan whatsapp chat kha kan phone thar ah khan tikhan kan transfer mai dawn a ni a hma ah-- kan chat hlui te back up a ka ti a drive a back up phawt a chuan kan phone thar a kan back up te restore a rei tak ka ti a tih buai a tih kual ngai loh khanin awlsam takin kan whatsapp chat te kan star message kha tih ang zawng zawng te kha ah phone thar kan hman dawn a kan buai thinna kha tikhan awlsam takin kan chat te bo lovin awlsam takin kan transfer thei tawh dawn a ni a dawt leh ah chuan. Search for settings tih kha a ni a, WhatsApp settings ah khan thil zawnna an rawn dah thar leh ta a, chumi tur chuan WhatsApp ah kan lut ang a, dot hri ah an lut leng ah chuan settings ah kan lut ang a, chuan ni hetah hi. settings bika thil zawnna tur kha kan whatsapp settings bika thil zawnna tur kha a lo awm ta a ni tah hian search icon hi kan han hmet anga chuan whatsapp settings ah kan thil duh apiang kha an zawng dawn ta a ni entir nan kan whatsapp hman lai version kha kan zawn duh chuan hetah hian app info . kan chhunga luh kual duah ngai lo khan search atang khan app info te khan awlsam takin app info ah khan search settings atang khan a lut mai dawn a ni a hma ah chuan app info en tur kha chuanin dawt hria settings ah-- chuan help ah app info ah ka tia luh kual duah ngai lo khan tunah chuan settings a thil zawn na atang hian app info tih kha awl tak in awlsam tak in kan type ang a kan lut nghal mai dawn a ni phone settings pangngai a kan phone settings chhung ah thil awm zawn nan a kan hman thin ang khan whatsapp settings ah hian thil zawn na search for settings tih kha-- an rawn dah tar a ni entir nan hetah hian last seen tih ang chi te kha kan zawn duh chuan kha last seen and online te khan awlsam deuh in status tih ang chi te pawh kan duh duh kha whatsapp settings chhunga settings chi hrang hrang awm kha helai a-- ah settings a thil zawn na search for settings atang hian awlsam takin kan lo zawng chhuak thei tawh dawn a ni a dawt leh ah chuan miss call red colour ti nia hei hi tun hnai lawkah an rawn dah thar bawk a ni a whatsapp . call kan dawn kan pick up hman loh te audio leh video call te pawh kan pick up hman loh kha miss call kan miss a kha hriathrân awlsam deuh turin ah rawng sinin a rawn inziak ta bik a ni ah tihian zan ina ka whatsapp pakhat zawk atanga ka call ka pick up tak loh call ka miss a kha tihian hriathrân awlsam takin. a sen in a lo in ziak ta bik a ni whatsapp a call kan miss te kha chu ah han en thuak pawh khan awlsam tak in a hriat hran thei tawh a ni awle ka ti zawng kha tun tuma whatsapp messenger a thil awm tar chi hrang hrang kan han bih chian theih te chu a ni a thlir tu ten he video hi in lo tangkai pui a in lo hlawk pui ngei ka beisei a in za vai in duhsak na ka hlan cheu a ni.